Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz yüzge programması, studiyada İmran Üseinov çalışmaqta. İyülniñ onunda Moskvanıñ Qızıl meydanında qırımtatar milliy areketiniñ veteranları miting keçirdi. Bizim balalarımız terrorist degil, Qırımda basqılarnı toqtatıñız degen plakatlarnen otuzğa yaqın esli-başlı aqaylar toplaştı. Eñ azından yedisini yaqaladılar. Ertesi künü Hizb ut-Tahrir davası boyunca keçirilgen apellâtsiya oturışı vaqtında Moskvadaki mahkemeniñ binası yanında elli den ziyade qırımtatar yaqalandı. Bu vaqialarnıñ tafsilâtlarını ve buña nasıl reaktsiyalar seslendirilgenini aqqında Milliy Meclis reisi muavini Manariman Beycelâldan bilmege tırışacaqmız, o biznen Skype vastası ile Qırımdan bağlandı. Qırımda, Selam aleyküm, birinciden.
Aleyküm selam, İmran bey. Birinciden, neni soramağa men isteyim, Qırımda bu ağalarımıznı nasıl qarşıladı cemaat? Ve bilgenime köre, olar qaraman kibi qayttı, öylemi? Elbette, çoq yıllar devamında böyle aktsiyalar keçirilmedi, siz onı yahşı bilesiz. Birinciden, bu soñki beş, em de beş yarım yıl içinde öyle aktsiyalarğa aslında Rusiye akimiyeti yol bermey edi. Çünki öyle büyük aktsiyası bu, bir sıra yüzge yaqın Qırımdaki piketler, olarnı hatırlaysız, çoq adam ceza alğan edi, ştraflar alğan edi. Amma ondan soñ, niayet, mına büyük şeerde, Moskvada, qayerde bu akimiyet asılında yerleşe, mına böyle tarihiy bir aktsiyalarğa oşağan bir merasim keçirildi. Elbette, bu qartlarığa çoq teşekkürler bildirmege men şahsiy isteyim ve onı yaptım endi. Ve, elbette, olar qaytqan soñ bu siyasiy mabüsleriñ soyları, Qırım birdemligi ve asılında milliy areketleriñ iştirakçileri bu ağalarımıznı, aqaylarımıznı, öyle aytmaq mümkün, büyük quvançnen qarşıladılar, çünki Elbette, olar büyük bir işini yaptılar ve siz özüñiz kördiñiz, nasıl asılında bu matbuat hızmetlerde, bu gazetlerde, internet saytlarda bu vaqia nasıl seslendirdi ve elbette, tamam, tamam böyle neticege olar, men bellesem, işte tırıştılar yetiştirmege.
Umumen alsaq, Qırımdaki cemaat, yani sadece olarnıñ soy-aqrabaları degil de, Qırımdaki cemaat buña nasıl seslendirdi? Asılda böyle ingliz sözünen qullanıp, feedback bir oldumı bu merasimden?
Şimdi ağır öyle aytmağa, çünki çoq adamlar, yazıqlar olsun, saqınalar açıqtan öz fikirlerini aytmağa. Amma içtimaiy saalarda, elbette, çoq adam güzel baqtı bu vaqiağa ve elbette qol tuttı. Birinciden bu milliy areketniñ iştirakçileri, elbette adiy de adamlar, semetdeşlerimiz buña çoq qol tuttı. Çünki kerçekten bu vaqia, bu aktsiya neni körsetti, aramızda da qorqmağan, saqınmağan ve aqiqatına qol tutqan ve aqiqat içün küreşken Öyle esli-başlı ağalarımız olsa da, olar barlar, amma, siz bilesiz, ekinci kün ya da aqşam üstü, men indi öyle bir yañlışa bilirim, yaşlar da devam ettiler ve mahkeme yanında bayağı yaş balalarımız, semedeşlerimiz, olar da bir aktsiya keçirip, Olar da yaqalanğan ediler. Ne ise, biz bütün dünyağa körsettik, biz tek lafnen degil, areketnen de azırmız mına böyle qarşılıq körsetmege ve adalet içün, bizim semedeşlerimizniñ serbestligi içün areket yapıp küreşmege azırmız ve tek Qırımda degil, Qırımdan da tış, tap Moskvağa barıp keldiler bizim balalar. Şimdi qısqaca, böyle mümkün olsa, tafsilâtlarını bilmege isteyim. Yani bu eki aktsiyanıñ, yani onuncu ve on birinci iyülde olıp keçken merasimlerniñ neticeleri nasıl bitti ve neler, nasıl cezalar aldılar aktsiyalarnıñ iştirakçileri? Şimdi da cezası aqqında laf yoq. Biz bilemiz, bu qartlardan yedi adam tutuldı ve yaşlardan soñ, yaşlar degil, bu mahkeme yanında turğan semedeşlerimizden qırq altı, ğaliba, adam tutuldı. Episi olar bu administrativ protokol olarnıñ üstüne yazıldı. Men belesem, eger olarnı endi yibergen olsalar, Anda ştraf ola bilir. Episi olar öyle ariza yazdılar, bu mahkemeler olar yaşağan yerinde, Qırımda keçirilsin. Men daa haber almadım, Qırımda öyle mahkemeler ğaliba olmadı şimdiki zamanınace, amma ola bilir. Ve elbette men iç te şübelenmeyim, eveldeki kibi bütün cemaatımız kerek olsa, para cıyıp, olarğa bu ştraflar tölemege azır olur. Bu iştirakçileri ise, men bilesem, aktsiyalarğa çıqmağance endi azır olur ediler, olarğa bu ceza berilecek dep, ve elbette, oña azır ediler. Ve onıñ içün öyle yengil, yahşı bir keyifnen olar bu sınavnen keçtiler.
Bilip, körip bilemiz, bu aktsiyalar havflıdır, pek büyük telüke bar neticede olmaq mümkün. Şahsen siziñ tüşünceleriñiz, neler tüşünesiz böyle aktsiyalarda, devam etmek kerekmi, yoqmı?
Asılında, men tüşünem, bütün qolumızda olğan bu areketler, aktsiyalar, merasimler nelge bizim aqlımızğa tüşse, amma büyük bir printsipnen, cenksiz, silâhsız biz er şeyni qullanmaq borclumız. Çünki maqsadlarımız belli, halqımız serbest olacaq, Vetanımız serbest olacaq ve şimdiki Rusiye türmelerde olğan bizim semetdeşlerimiz de qorantalarızğa qavuşsınlar, olar da serbest olmağa borclular ve bu maqsatqa yetişmek içün biz qolumızğa kelgen qadar aretmek, areketler yapmaq borclumız ve böyle aktsiyalarda büyük bir aqibetlerge ketire, çünki eñ birincisi bu halqara seviyede bizim meselemizge diqqat. İşte çektiler ve men belesem endi kelecek bu PASE olsun, OON olsun ve başqa OBSYE başqa teşkilâtların toplaşuvlarda bu mesele mıtlaq açıqlanacaqtır. Çünki bütün bu halqara belli ve ürmetli matbuatlar bu aqqında yazğanlar. Onıñ içün episi bu seksen sekizinci, seksen doquzuncu senelerini hatırlay, Moskvadaki hızmetleri ne vaqıt kene de o vaqıt sovet matbuatları, şimdiki Rusiye matbuatları iç te bir söz aytmağa istemeyler, amma halqara bu matbuatları çoq diqqatnı ayırdılar. Bu pek müim bir şeydir. Çünki biz yahşı bilemiz, Qırım meselesi Qırımda degil de, belkim de Rusiyede degil de, halqara seviyede çezilecek ve ne qadar biz büyük diqqatını alsaq, o qadar güzel olur bizim maqsadlarımızğa yetişmege. Aynı bunı bilmege istedim, yani andaki olğan iştirakçilerden birisi aytqan edi, Qırımda bizni eşitmeyler, onıñ içün biz Moskvağa keldik. Yani bunıñ, bu aktsiyanıñ esas maqsadı dünyağamı bildirtmek? Elbette, bu eñ birincisi, çünki Rusiye akimiyeti bizim vazifemizni yahşı bile, olarnıñ içün degil de. Elbette, bu bütün halqara öyle bir cemiyetimizge körsetmek birinciden ve siz yahşı bilesiz, tamam şu vaqıtta Kiyevde de Rusiye elçiligi yanında aktsiya keçirildi. O, çoq öyle ola, er ay bu Ervin İbragimovge bağışlağan aktsiya keçirile Krımsos teşkilâtınıñ bir teşebbüsinen. Amma mına bu. Episi aktsiyalar birge, olar büyük bir effekt yaptılar ve, elbette, diqqatı büyük oldı ve men belesem, bu yönelişte çalışmalarımız devam etmek kerek, çünki neticesi de güzel olabilir. Qırımda, elbette, ne yapsaq, o, çoq yazıqlar olsun, Qırımda qala. Tek bazı Ukrainadaki ve bir qaç Rusiyedeki matbuatlar buña diqqat ayırıla, qalğanları, bu merkeziy telekanallar alsaq, Ukrainadaki meselâ, olar iç te diqqat ayırmaylar, yazıqlar olsun. Ve, elbette, bu qararı Moskvağa çıqayıq, güzel edi. Siz Qırımda bulunasıñız ve aynı Qırımda cemaatnıñ ne qadar yahşı bilmesi, bu vaqialar aqqında bilmesi aqqında soramağa istedim. Qırımdaki cemaat kerekli qadar bilemi bütün bu mabuslerimiznen olıp keçken vaqialar aqqında, sizce? Ne qadar yahşı bile, bilse eger?
Yazıqlar olsun, çoq bizim semedeşlerimiz öyle informatsion blokadada bulunalar, çünki episi bu Sputnik antennanı qoyıp, ukrain ve diger milletlerniñ kanallarını çoq baqmaylar, bazılarınıñ internetiniñ işte çaresi baqmağa yoq, bu esli başlı belki adamlar olsun, bazıları belki meraqlanmaylar asılında böyle vaqialarnen, onıñ içün. Bu meseleni, bu meselesi asılında çoq müimdir. Çoq bizim semedeşlerimiz bu Rusiyedeki telekanal, işte analogovıy telekanal ya da tsifrovoy telekanallarını baqalar, anda bilesiz nasıl şekilde bu haberler asılında körsetile, nasıl propaganda etip, aytsalar da nasıl onı ketireler, terroristler, ekstremistler, işte qanun bozğan adamlar, böyle böyle laflar biz eşitemiz. Onıñ içün çoq müim bir meselesi, bizim semetdeşlerimizge asılında Qırım cemaatına nasıl bu serbest informatsiya, serbest malümatlar, doğru malümatlar, obyektiv ve ya da çeşit türlü taraflarını körsetken malümatlar kelsin ve olar bunı eşitsinler. Bu probleması bar, onıñ içün öyle bir rast kelmek mümkün, bir semedeşleriñnen laf etesiñ, olar belkim de eşitkenler, amma terence, güzel şekilde bu problemalarımıznı yahşı bilmeyler. İmkânen qullanıp daa bir mevzuğa keçmege isteyim. Siz Ukraina deñizcileriniñ Birinci, olar apishanege alınğan saatlerinden olarnen beraber ediñiz mülkündemege, yani olarğa yardım köstermege tırışa ediñiz, ve yaqın arada, mına, tünün, ğaliba, Ukraina sabıq prezidenti Petro Poroşenko, bu afta doqsan faizğa eminim, dedi, deñizciler azat etilir dep, Bu aqta siz neler bilesiñiz? Kerçekmi bu? Azat etileceklermi? Belki de kelecek afta azat etilerlermi? Nasıl imkânlar buña bar?
Men bellesem, bütün areketler yapıldı. Cemaatçılığı, Ukraina halqı, Ukraina ükümeti, halqara teşkilâtları ve bütün oña tesir etken adamları kerekli adımlar endi yapqanlar. Ve elbette, eñ müimi, endi Rusiye tarafından bu qararlarını, bu fikirlerini yerine ketirmesine, men de eşitkenime ve bilgenime köre, yaqın arada bu deñizciler, gemiciler endi serbest ola bilirler. Ne ise, Rusiyede bu Viktoriya İvleva ve oña qol tutqan bizim dostlarımız, öyle aytmaq mümkün, olar tırışalar, işte, kene de bu gemicilerge yardım etmege ve mına men, biz tünün malümat aldıq, olar kene de olarğa bu peredaçalar toplaylar, alalar ve yibereler, bu pek güzel. Biz de Qırımda qol tutqan kibi endi onı yapqan ediq. Şimdiki işte başqa adamlarğa, bu Qırım balalarğa, işte bizim balalarğa qol tutamız. Ne ise biz ümüt etemiz, epimiz Qırımda serbest adamlar, öyle aytayıq, Ümüt etemiz, bu gemiciler ve asılında Rusiye türmelerde bulunğan bizim ukrain vetandaşlarımız, olar episi yaqın vaqıtta serbest olurlar. Begimdir, bu işniñ inceliklerini bilesiñiz, neçün degende, nasıl deyim, çoqusı vaqıt böyle deñişmeler ola Ukraina ve Rusiye arasında. Mında da bir deñişmemi olacaq? Ukraina neler bermek mecbur olacaq bu deñizciler içün? Bu malümat barmı sizde?
Şimdi biz bilemiz, yañı prezident ve onıñ ofisi bu añlaşmalarğa, işte peregovorğa azırlana. Onıñ içün şimdiki belli degil, bu deñizciler serbest olğanı içün neler Ukraina tarafından yapılacaq. Belki de Ukraina mına bu peregovorğa qaytması, bu endi bir şarttır. Ne ise, men belesem, bizim devletimiz azır olmaq kerek, büyük bir printsiplerden, elbette, qaçmayıp, amma areket yapmağa ve öyle bir özü menfaatların satmayıp, elbette, bu adamlarnı serbest yapmağa borclılar. Yani bir de bir şartlar aqqında siz bilmeysiz, öylemi? Yoq, öyle bir açıq malümat şimdi yoqtır.
Yani şimdi nasıl aldalar olar barmı sizde malümat?
Elbette biz advokatlarnen bağıttamız, episi aytalar bu gemiciler yahşı bir işte vaziyette, savlıqları bir corıq işte oturğan yerine baqqanda, keyfleri de öyle bir kelişken, çünki birinciden olar ağnamaq kerekler, nasıl anda tüştiler ve ağnaylar, Nasıl bütün devlet olarnıñ artında tura, tek soyları degil, olarnıñ haberleri bar, bütün Ukrainanıñ halqı, Qırımdaki halqı, elbette, olar bu gemicilerge qol tutalar ve olarnıñ haberi bar, nasıl bütün asılında dünya olarnıñ serbestligi içün küreş alıp bara ve, elbette, men bellesem, olarnıñ endi haberi bar, yaqın arada belki de Olar Vatanğa qaytıp serbest ola bilirler. Episi kerekli qararlar buña bar. Onıñ içün öyle olarnıñ savlığı ve vaziyeti içün haberleri tek yahşı men eşittim. Endi hususan siyasiy mevzuğa keçemiz. Nariman bey, mına endi Ukraina parlamentine, Yuqarı Şurasına qırımtatar Qırımtatarlardan yedi namzet keçe. Qırımda buña nasıl sesleneler, Qırımda buña nasıl baqalar ve neler deyler aslı?
Biz asılında bütün Qırım meselesini öyle bir kün tertibine kirsetken Semedeşlerimizniñ bu tek qırımtatarlar degil, asılında Qırım ya da Ukraina siyasetçilerine qol tutamız. Ve elbette, çoq quvanır edik bu demokratik şekilde çalışqan, bu Ukraina menfaatlarını qorçalağan, Ukrainanıñ bütünligi artına qaytması içün küreş alıp barğan siyasetçilerge qoltutmağa azırmız ve ne qadar olar çoq bu Yuqarı Şurasında olacaqlar, o qadar bütün Ukrainada, Ukrainağa ve bizlerge de, elbette, yahşı olur. Ayrı bu qırımtatar deputatları, olacaq deputatları aqqında laf etsek, men belesem, ne qadar çoq olsalar, ne qadar çoq bizim semetdeşlerimiz anda keçseler, o qadar güzel olur Qırım meselesi çezmek içün, asılında biz, men onı eminim, Qırım meselesi Ukraina asılında meselelerinden iç de ayırmaq mümkün degil. Ne qadar biz Qırımğa qol tutsaq, o qadar biz Ukrainağa asılında qol tutamız, onıñ bütünligine ve inkişafına qol tutamız. Onıñ içün, elbette, biz ister edik, Ve Ukraina men cemaatına asılında rica etem, ne yerde bu Qırımdan saylanğan, saylanacaq öyle kandidatlar olsa, bu adamlarğa qol tutuñız, çünki olar öz taqdırınnen keçtiler, Bu vaqialardan yahşı añlaylar bu meselesini ve, elbette, olar bir vaqıt ne Ukrainanı, ne Qırımnı satmaycaqlar ve episi küçlerini berecekler bu Ukraina ve Qırımğa ve asılında işğal etilgen topraqlarnı qaytarmaq içün bu meselege bütün küçlerini berecekler. Taacipli olmadımı, Qırım cemaatı içün qırımtatarlar beş farqlı fırqalardan ketkenlerini?
O qadar taacipler yoq oldı. Ebet, bazıları soradılar, ne içün, amma men bilesem, bu Meclis yolbaşçıları yahşı añlattılar, ne sebepten öyle yapıldı, ne içün öyle yolundan işte kettiler. Ve men bilesem, eger mına bu üç, dört fırqa qayda olar kirgenler, ses qazansalar, onıñ neticesi, güzel neticesi biz körecemiz. Ekiden, er vaqıt eki bir namzeti keçire edik Yuqarı Şurasında, endi şansımız bar, ekiden Ziyadeş de qırımtatar deputatı ya da asılında Qırım öyle, Qırımnı temsil etken deputatlarnıñ bu Yuqarı Şurasında olmasına.
Şimdi taze reytinglerge köre, dört qırımtatar deputatı mıtlaqa keçmek kerek Yuqarı Şurağa. Şahsen siziñ tüşünceleriñiz ve tahminleriñiz barmı bu meseleden?
Siz bilesiz, bu reytingler, elbette, vaziyetni körsete, amma daa deñişe bilirler, daa vaqıt bar. Men tek öyle bir, nasıl ayta alam, yumruqlar tam mına bu prognozlar endi öyle de olsun, dört deputat olsa pek güzel, episi küçlü, episi öyle bir tecribeli adamlar ve men bellesem olar bu şimdiki zamanında öz isteknen ve tecribenen kerekli areketler yaparlar. Çünki biz endi köremiz, bu Kelecek Yuqarı Şurasınıñ içinde bayağı ağırlıqlar olacaq, çünki bir taraftan olarnıñ ögünde müim ve ağır meseleler tura, bu tek işte cenknen bağlı degil, asılında Ukrainanıñ inkişafınen ve reformalarınen bağlı bir meseleler, ekinci tarafından, Ukrainada asılında öyle bir revanş kibi körüne bilir, oña da qarşı çalışmaq pek müim olacaqtır. Bu eki mesele ögünde alsaq, men belesem, bu Qırımnı temsil etken siyasetçiler tamam kerekli tecribeni ve bilgilerin olarında bar işte. olarda bar. Beklemeler aqqında neler? Bu saylavlardan soñ nelerni bekleyler qırımtatarlar Qırımda, sizce?
Eñ birincisi, bekleyler mına bu siyasiy saylav kampaniyasından bağlı siyasiy bu oyunlar, siyasiy qavğalar bitsinler, ne qadar tez olsa. Elbette, bu şeyler saylav kampaniyanıñ, saylav kampaniyalarınıñ bir qısımı, biz endi añlamaq kerekmiz. Ve Koalitsiya yapıp, bütün işte küçlerni birleştirip, endi Qırımnı azat etilmesi içün, asılında Ukrainanı saqlamaq ve azat etmek içün, bütün topraqlarını qaytarmaq içün bütün areketlerni ve qararlar ne yaqın zamanında alınsa, o qadar yahşı olur. Mına bunı bekleyler. Ukraina bütün özün küçlerini ve imkânlarını qullansın Qırımnı qaytarmaq içün.